Xi drabi, l-aktar stejjer importanti ma jkunux miktuba fil-kodba. Ikunu miktuba fl-injam, fil-melħ li jkoll il-wiċċ ta' dajsa, fil-marki li jħalli żmien fuq idejn minn bnija u fuq il-ġenerazzjonijiet li jexu biha. Din hija l-istorja tal-firilla li llum iġġib l-isem il-Lion. L-isem li kien isejħilha bih l-aħħar sid tagħha, ix-xlukkajr Carmelo Bugeja, magħruf bħala il-Kalallu. Iżda qabel ma kienet il-Lion, kienet sempliċiment dgħajsa. Dgħajsa mibnija madwar mitt sena ilu. Fi żmien meta l-baħar ma kienx passatemp jew attrazzjoni turistika, iżda ħajja. Żmien meta kull biċċa njam kienet titqiegħed f'post ta' bgħarfien li kien jgħaddi minn missier għal iben. Żmien meta s-sajjied qabel ma jitla' bord kien jaf li fuq dik id-dgħajsa kien se jafda mhux biss ħajtu iżda wkoll il-ħobż ta' familtu. Għal snin twal, il-firilla qasmet l-ilmijiet Maltin Rat ix-xemx titla' fuq il-portijiet tagħna eluf ta' drabi. Semgħet il-ħsejjes tas-suq, il-vuċijiet tas-sajjieda, il-ħoss tal-imqadef u tal-mewġ. Kienet parti minn din l-art, parti minn dan il-poplu. Iżda bħalma jiġri lil ħafna affarijiet li nqisuhom dejjem se jibqgħu magħna, Iż-żmien beda jagħmel tiegħu. Il-Firilla, li għal sekli sħaħ kienet fost l-aktar dgħajjes familjari fil-portijiet Maltin, bdiet tisparixxi bil-mod il-mod. Hekk kif is-sajjieda bdew ifittxu li jmorru aktar 'il barra fil-baħar, il-Firilla ma baqgħetx twieġeb għall-ħtiġijiet ta' żmien ġdid. U hekk, dak li darba kien meqjus essenzjali, beda jitqies antik. Dak li darba kien simbolu ta' għixien, beda jitqies bħala tifkira ta' passat li kien qed jitbiegħed dejjem aktar. U ftit ftit, il-firilla sabet ruħha f'dinja li ma baqgħetx tagħha. Meta mbagħad miet l-aħħar sid tagħha, intemm ukoll l-aħħar kapitlu tal-ħajja attiva tagħha fuq il-baħar. Fl-2016, il-firilla sabet ruħha mitluqa fuq l-art f'Marsaxlokk. Siekta. Waħidha. Abbandunata. Is-snin bdew ħallu l-marki tagħhom fuqha. L-injam beda jiddeterjora. L-iskart beda jinġabar ġewwa fiha. U dik li darba kienet għodda ta' xogħol, sors ta' ixin, Hu simbolu ta' identità, dehret destinata biex tisparixxi għal kollox. Iżda kultant, l-istorja taf tkun ġeneruża ma' dawk li jidhru mitlufa. Għax kien hemm min, taħt dak kollu li kien inkiser u tnawwar, ra xi ħaġa oħra. Ra storja, ra sena, ra memorja. Marsa Xlok Heritage fehmet li din ma kinitx sempliċement dajsa qadima, kienet biċċa mill-wirt marittimu ħaj ta' Malta. Għax il-wirt ma jgħix biss fil-mużewijiet jew fil-kotba tal-istorja. Jgħix fis-sengħa, fil-memorja, fil-komunitajiet u fil-valuri li nagħżlu li ngħaddu lil dawk li ġejjin warajna. U wirt li jintilef ma jkunx jista' jinħoloq mill-ġdid. U hekk bdiet il-ħidma biex il-Firilla tingħata ħajja ġdida. Bil-kunsens tal-familja tal-aħħar sid tagħha, bdiet titwelled viżjoni ġdida għal Firilla. Heritage Malta, l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u Marsaxlokk Heritage ngħaqdu biex jagħtu bidu għal proġett li l-għan tiegħu ma kienx biss li jirrestawra dgħajsa, iżda li jsalva kultura. Għax ir-restawr ta' opra tal-baħar mhuwiex sempliċement xogħol fuq l-injam, U għad ta' rispett, għad ta' memorja, għad ta' fiduċja f'dak li għad jista' jibqa'. Fil-Kalkara, il-familja Del Ceppo, li għal aktar minn seklu ddedikat ħajjitha s-sena tad-dajes, bdiet il-ħidma twila u delikata tagħha. Kull biċċa njam ġiet eżaminata, kull dettall ġie studjat. Dak li seta' jiġi salvat inżamm, dak li ntilef ġie rikostruit b'rispett sħiħ lejn l-identità tal-firilla. Iżda forsi l-akbar sfida kienet it-tarkija. Qlugħ li darba kien jagħti lil firilla il-karattru uniku tagħha, iżda li kien ilu għexieren ta' snin ma jidher fil-portijiet Maltin. Permezz ta' riċerka u dedikazzjoni, tradizzjoni li ħafna kienu jqisuha mitlufa reġgħet ingħatat il-ħajja. U b'hekk, il-firilla setgħet terġa' tersaq lejn dik li kienet darba. Iżda dan il-proġett qatt ma kien biss dwar il-passat, kien ukoll dwar il-preżent u dwar il-futur. Għalhekk, fl-aħħar fażijiet tar-restawr, il-komunità stess ġiet mistiedna tieħu sehem. Tfal, studenti, sajjieda, voluntiera u dilettanti tal-wirt ngħaqdu flimkien biex jagħtu l-aħħar irtokki ta' żebgħa lil din id-dgħajsa. Għall-mument, il-firilla reġgħet għamlet dak li kienet ilha tagħmel għal sekli sħaħ. Reġgħet ġabret lin-nies flimkien. U issa, wara snin ta' ħidma, ta' paċenzja u ta' tama, il-lajn qed tersaq lejn il-baħar li darba kien dinjeta. Dalwaqt terġa' tbaħħar. Mhux bħala tifkira ta' dak li tlifna, iżda bħala prova ta' dak li għażilna li nsalvaw. Għax fl-aħħar mill-aħħar, il-wirt ma jkunx biss dak li nirċievu mingħand dawk li ġew qabilna. Il-wirt huwa wkoll dak